Do, fe nes i ddechrau trwy uh, gwir uh, foddoli wedi gwir, achos um, nôl prynu, wel tan, tan 2001 yng Nghymru, o, o ddim uh, dyfarnu yn, yn swydd. Um, a bob dyfarnwr uh, nes 1999 fi'n credu, ddechreuon nhw i dalu dyfarnwyr uh, gwaniaeth lefel o daliad Yym, am ddyfarnu gemau, achos oedd y gêm yn mynd broffesiynol, oedd chwaraewyr yn cael eu talu, felly oedd y dyfarnwr yn cael eu talu. Ond nes ni, um, hobi oedd e. O'ch chi'n dechrau dyfarnu i'w helpu mas, uh, clwb lleol, uh, mynd i ddyfarnu gemau'r bore dydd Sil, a, a wy dal yn ei nawr. Dwi, pan, pan dwi'n mynd i dyfarnu gem ar bore dydd Sil i'r clwb rygbi lleol neu i'r ysgol yn ystod yr wythnos, dwi ddim yn cael ei dalu hwnnw, gwirfoddoli yw hwnnw, a wy'n credu bod e dim ond yn iawn bod chi'n neud na, achos chi'n rhoi nôl mewn i rhywbeth i chi gyda'r cyfle i ddechrau. Felly, um, Oni bai am y pobl oedd yn gwyddoli ac yn rhoi'r cyfle i'r pobl ifanc i ware rygbi, yna fydden ni ddim wedi cychwyn y dyfarnu yn y lle cyntaf beth bynnag. Felly, na, dyna, dyna sut dechreuos i. Mae'n rhan, mae rhan, rhan gall y gêm yng Nghymru uh, tu allan y, y lefel proffesiynol. Uh, a hyd yn oed y lefel proffesiynol, all e ddim cario ymlaen heb yr holl gwirfoddolwyr sy'n sy rhan o'r gêm. Um, Ie, yeah, oedd eich wedi hyblyg ar yr amser, um, achos wrth gwrs, um, pan mae chi swydd a, a gwaith sy'n sy, sy talu bil, sy'n rhaid i chi'n neud er mwyn chi gael byw, um, i chi'n goffael ffito byddwch ar rownd, rownd hwni. Um, um, Ddes i ddim ar draws lot o broblemau i wedi gwir, achos yn ffodus iawn ym myd rygbi. Um, Chi wybod, mae'r lefel o barch at dyfarnwr yn enwedig, at pawb sy'n ynglwm â'r gêm, mae'r lefel o parch yn, yn barchus iawn ac yn uchel iawn. Mae'n ambell i achlysuriau, lle oedd na rhywun falle yn gwyddino chi neu rhywun yn dilyn chi off y ca ac yn pwynt o'r bus ato chi, ond uh, ddim yn digwydd yn aml iawn, diolch byth. Felly'n digwydd yn bach mwy aml dynodau yma gyda cymdeithas wedi, wedi newid fel mae e. Um, o na, o'n i ddim yn dod draws a, a lot o bethau negatif o ran yr ochr ni. O'n, o'n i'n gwybod rôl i lot hefyd. Um, Gyda Clyb Ieuenctid, o'n i'n helpu mas gyda Mentrau Cwm Gwendraeth, yn, yn cynnal Clyb Ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yn Cwm Gwendraeth, a clybiau hwyl i blant yr ysgol, felly yy dechrau hoff yn neud hwnnw hefyd yym yn gwirfoddoli, ond wedyn fe ddath hwnnw'n swydd wedyn ran hamser ne- nes mlan, felly yym na nes i yym nes i ddechrau bant yn neud lot o o o wirfoddoli ac yn dal yn neud e nawr pan fi'n ca- pan fi'n cael y cyfle. Wel, fi'n credu bod bob dyfarnwr yn deg, wel fi'n gobeithio bod nhw, uh, achos dyna fi'n credu peth, peth mwy o pwysig mae rai chi bob mae chi'n dyfarnu. Pyn eich chi'n dyfarnu rygbi yn unrhyw chwaraeon arall, mae rai bod chi yn deg. Sdim rhaid i chi fod cystel ar dyfarnwr yr oedd yr wythnos cyn ni neu'r dyfarnwr sydd yn dod â'ch gol chi'r wythnos ar ôl ni. Beth mae chwaraewyr i gyd yn moyn a phawb sy'n ynghlwm â'r gêm, o'r hyfforddwyr, y chwaraewyr, i'r cefnogwyr a phawb sy'n gwylio'r gêm, yw bod chi'n deg ac yn gyson i'r ddau dîm am yr 80 munud 'na neu am y 60 munud 'na os taw gêmiau iau ieuenctid yw e. Yym, dyna beth mae pobl yn moyn. So, os y'ch chi'n neud camgymeriad mewn gêm, neu bod chi ddim castell ar dyfarnwr gaethon nhw'r wythnos cyn 'ny, Dyw pobl ddim yn gofidio amdano ni, yn y gêm maen nhw'n gofidio bod chi'n deg am y gêm, felly bod hwnna'n bwysig iawn achos pan mae chwaraewyr yn ware'r gêm, er mwyn i nhw ware'r gêm a mwynhau'r gêm, mae rhaid i nhw wybod bod y gêm mewn dwylo saff, a na mwy pwysig na ni bod y gêm mewn dwylo teg rili, felly mae'n peth mwyaf pwysig fe ni'n gweud o gryfder unrhyw dyfarnwr yw'r ffaith bod chi'n deg. Yym, mae cyfathrebu yn, yn rhan bwysig iawn o dyfarnu, wedi gyda farnu modern, um, achos i chi moyn pobl i sy'n gwylio'r gêm, wedi pobl sy'n gwylio ar y teledu neu sy'n gwylio gyda'r left reflinks, pobl sy'n falle heb fod mewn gêm rygbi y blaen. Chi moyn i helpu nhw i ddeall beth sy'n mynd mlaen yn y gêm os mae yn gêm gymleth. Felly dyna pan mae'r cyfathrebu yn bwysig, bod chi'n esbonio pan mae penderfyniad wedi rhoi er mwyn bod pawb yn deall pam ych chi wedi rhoi'r penderfyniad yna. A mae hwnna hefyd, nag ydy dim ond i'r cefnogwyr a pobl sy'n gwylio, ond hefyd i'r chwaraewyr ar y ca yn gwybod, reit, dyna pam mae wedi gosbi fi y, y tro yma. Felly mae'r cyfathrebu yn, yn bwysig iawn. Um, a mae pawb yn cyfathrebu mewn gwahanol ffordd. Mae rhai dyfarnwyr yn mwy tawel, yn mwy um, falle fel, fel athro a disgyblion neu falle um, rai o lot nifer o ddyfarnwyr traddodiadol dros y blynydde wedi bod yn, yn, yn heddlu, felly maen nhw yn, yn eitha regimental y ffordd maen nhw'n ma nhw dyfarnu mewn, mewn ffordd. Um, felly mae pawb â ffordd wahanol y cyfathrebu. I, i fi mae jyst yn dod, jyst dod yn naturiol sbo, chi'n mynd mas ar y can a chi'n neud eich swydd fel dyfarnwr. Um, a pan dwi'n gweud y pethau, mae sy'n gwneud i pobl wenu e, mae llai. Dwi ddim yn gweud nhw achos fi'n credu mae'n bwysig bod fi'n gweud rhywbeth doniol, neu wi'n mynd gweud rhywbeth doniol hefyd, fi heddi. Wi'n, mae'n dod mas achos fi jyst yn gweud i fel, fel mae ar y pryd. Ond fi'n credu bod na rhywun, mae yn bwysig bod chi'n gwybod pryd hefyd i, i, i weud y pethau yma. Um, chi'n bod, ni, fe ni byth yn neud bach oedd o o chwaraewr neu yn ei sbri ar ben chwaraewr sydd jyst wedi cael ei gosbi yn rhywbeth, chi'n bod. Um, felly dyw hwnnw ddim yn, ddim, yn, ddim yn iawn, ddim yn deg o gwbl, so bod na'n rhai rheolau dwi'n dwi, dwi sticio hyd i. Ond fi jyst, fi jyst yn dyfarnu i. Fi'n mwynhau y gêm, um, a dyna beth yw e. Mae'r chwaraewyr yn mwynhau y gêm, mae pobl sy'n cefnogi yn mwynhau y gêm, mae pawb sy'n nghlwm y gêm yn mwynhau y gêm yn ei wahanol ffordd. A i fi, dwi'n Dwi'n mwynhau y gêm, dwi'n mwynhau dyfarnu a dyna sut dwi'n trial cyfathrebu a cynnal ninan ar y ca wedyn. Wel lle oedd, oedd, oedd y dyfarnu o... Ma, na, nath dyfarnu newid lot. Fe ddall cyfathrebu a'r ffordd o'ch chi'n trafod y chwaraewyr, y ffordd ych chi yn trafod y gêm ac yn cynnal y gêm, y ffordd ych chi'n delio gyda sefyllfa, sut ych chi'n trafod ac y ffordd eich, eich llais chi, shwd ych chi yn, yn trin falle um, rhywbeth falle difrifol sy'n digwydd mewn gêm, pan chi'n ala rhywun bant neu pan chi'n ei penderfyniad mawr. Mae fwy o bwysau wedi dod yn ddiweddar ar y ffordd mae'r dyfarnwr yn esbonio uh, y penderfyniad yna er mwyn bod pawb yn deall pam mae'n neud e. A mae hwnnw wedi dod, fi'n credu, o achos byd teledu, pawb moyn clywed beth mae dyfarnwr yn gweud, yn clywed llais y dyfarnwr. A cyn 'ny, pan o'ch chi ddim yn wisgo'r microffon, o'ch chi, chi'n gwybod, o'ch chi'n gallu gweud beth o'ch chi moyn. O' rhai pobl yn gwyddu mwy swrth fel dyfarnwyr, wella bydd ambell i ddyfarnwr hyd yn o'd yn defnyddio rheg ar y cam. Wel, chi, chi methu wneud 'na nawr. Wel, allech chi, ond mae'ch gêm ola chi pan mae pobl yn clywed chi. Felly dyna mae'r gêm sydd wedi, wedi newid hefyd fi'n credu. A, a o blaen, o'ch chi'n mynd mas ar y ca, os oedd rhywbeth yn digwydd, yn, yn, yn, os oedd, os oedd rhywbeth yn digwydd ar y ca, o'ch chi'n chwythu'r chwiban ac yn delio gyda fe. I chi nawr, wedi gyda pobl ifanc lle mae'n bwysig iawn, i chi nawr yn cyfathrebu mwy i esbonio i chyfreiwyr, a, a, a cyrwch nôl, a wedi maen nhw'n mynd nôl, sdim eisiau chi roi chwiban. A, a mae cael y balans ni o cyfathrebu, ond hefyd bod chi ddim yn rhoi mantais i'n tîm na'r llath pan ych chi'n cyfathrebu'r pethau yna. So, so dyna sut mae'r gêm, gêm wedi newid hefyd, achos Sbwr, cerwch chi'n ôl falle ugain mlynedd yn ôl, 25, 30 mlynedd yn ôl, oedd pobl ddim wedi gwylio rygbi, oedd jyst pobl rygbi. Nawr mae gyda chi pobl falle sydd ddim wedi bod mewn gêm rygbi erioed o blaen yn mynd i weld gêm rygbi. Felly mae'r ffordd mae dyfarnwr yn cyfathrebu'n rhan bwysig nawr o o dyfu'r gêm i bobl sydd ddim fynycha yn gyfarwydd gyda'r gêm o rygbi. Does dim crebu fwy o bwysau arnoch chi er mwyn neud llif i'r gêm. Mae pwysau arnoch chi i ddyfarnu achos mae fwy o gamrau mewn gêm nawr, mae bron o bob pob gêm dwi'n dyfarnu'n fyw, felly mae pawb yn gweld y penderfyniad chi 'di neud, dwy neu dair gwaith, ail edrych arno fe eto, yn ei rafu fe lawr, yn zoomo miwn i gael gweld, o, chimo, mae wedi cael hwnna'n anghywir. I chi ddim yn cael y cyfle i neud 'na. Felly, mae lot fwy o bwysau ar dyfarnwyr nawr. Pan mae penderfyniad yn cael ei wneud, mae pawb yn gweld ar y sgrin fawr yn y, yn y stadiwm. Uh, a hi chi, uh, dyfarnwr eich hunan nawr yn gallu gweld, o, dewch wedi cael ananghywir. Wel, o blaen o'ch chi'n gwybod. Felly mae fwy o bwysau yn chi nawr, lot fwy o bwysau, a gwahanol math o bwysau hefyd. Mae fwy o bwysau nawr achos mae, mae'n swydd i pobl, mae, mae arian, os chi'n ennill gemau, Y fwy o bobl sy'n dod i wylio'r gêm, y fwy o arian i chi wneud, y mwy o llwyddiannus i chi. Ac wrth gwrs, os oes penderfyniadau mae'r dyfarnwr yn wneud, yn eu camgymeriad, a well bod hwnnw'n costi'r gêm, a lle gosti swydd i hyfforddwr, neu gall lle gosti lot o arian i tîm sydd ddim yn mynd i'r trwyddo i'r rownd nesaf. Felly mae lot fwy o bwysau ar, ar dyfarnwyr nawr nag sydd sy wedi, sy wedi bod o blaen. Does dim, does dim dowt um, amdano ni. Wel, mae'n ma rhan o'ch traeth chi fel dyfarnwr fi'n credu. Mae'r hyder yna'n dod fel i chi, mae'r un bydda chwaraewyr, mae chwaraewyr yn ware fwy o'r gêm, yn dod mwy o derus, gyda'i allu, yn dod yn gyfarwydd yn delio gyda gwahanol sefyllfa, sefyllfaoedd yn y gêm. Chi'n fawr chwarae, o, chwaraewr felly wedi bod yn ware rygbi am am wech, saith mlynedd trwy'r system, a fe sydyn iawn mae'n ware o flan 80,000 o bobl. Wedi mae hwnna'n rhywbeth hollol wahanol. Wedyn ar ôl wneud 'na unwaith mae'n mae'n cael y hyder wedyn o wybod sut i ddelio gyda'r pwysau 'na tro nesa'. A'r un peth gyda dyfarnwr, chi'n dechrau dyfarnu, chi'n neud camgymeriad, chi'n dysgu ohonyn nhw a chi'n symud mlan a chi'n chi'n mynd lan trwyddo'r trwyddo'r lefele wedyn gyda'ch gyda'ch gallu chi. Yym a wedyn fel chi'n mynd trwyddo'r lefele chi chi'n dysgu ma' fwy o bwysau'n dod fel chi'n mynd lan a chi'n dod yn gyfarwydd gyda fe hefyd. A ma' gyda chi pobl sy'n hyfforddi chi fel dyfarnwyr, ma' gyda chi wedyn tîm eich hunan gyda chi, y Doyle, Doyle i Manor, a hefyd mae 'da chi'r tîm wo wedyn ar y gemau sy, sy'n fyw ar y teledu a popeth i gyd. Felly, chi ddim ar eich hunan gymryd a wo chi o blaen, achos mae tîm o amgylch chi, ond pan i chi ar y ca yna, i chi ar ben eich hunan yn y penderfyniadau, ond mae gyda chi pobl i'ch cefnogi chi hefyd. Felly, uh, mae'n mae dod, mae'r hyder yna'n dod gyda, gyda Gyda'r gyda'r hyfforddi a mae'n dod gyda'r cyfleoedd i chi'n cael a mae'n dod gyda gyda mynd mas na dyfarnu a a wneud y camgymeriadau a a dysgu o o honyn nhw. A dde ni yr unrhyw gyngor dde ni rhoi dyfarnwyr ifanc nawr yw newch siŵr bod chi'n dechrau dyfarnu am y rheswm iawn. A allai fod y rheswm o chi'n bod wedi cael anafu dwi'n methu ware rygbi agor neu roi roi go dyfarnu a mae hwnna'n iawn. Ond newch e bod chi moyn bod yn rhan o'r gêm a bod chi'n mynd i fwynhau fe. Paidwch yn wneud e o Neu, neu'n ei dyfarnu fel swydd, achos dyna reswm anghywir. Os ddaw yn swydd i chi, mae gore i gyd, ond newch e am y rheswm iawn bod chi'n mynd i fwynhau fe ei gynta i gyd. A fi'n credu mwynhewch e. Mae, mae yn ail at chwarae, um, mae'r sedd ore, sedd ore yn y stadiwm, achos chi'n fawr pan mae'r pa ma cais arbennig yn cael ei sgori, neu mae'r dacl enfawr yn mynd mewn, lle mae'r dorf i gyd yn mynd, ww, i chi'n aros reit drws nesaf fe, chi'n bod chi'n na, mae, mae, a best seat in the house i wedi gwir. Um, felly mae yn rhywbeth arbennig iawn, ond mae rhai bod rhywbeth yno chi i alluogi chi wneud e, a eich siŵr bod chi'n dechrau am, am y rheswm iawn. A pan ych chi yn dechrau dyfarnu, y cyngor gorau gallai i roi i chi i mwynhewch e, paratowch eich hunan am y milli low, yn ogystal â nifer a nifer o'r hais, um, a hefyd um, y peth mwyaf pwysig fi'n credu wedyn yw mwynhewch e a byddwch yn deg A dim ond bod chi'n mwynhau fe a bod chi'n deg, ewch chi'n bell o le wedyn.